Ok, míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo mida akpe na mi be miwɔ ɖeka kpli mi le agbeŋuagake eh, egbetɔ enɔ tɔxɛ ɖe gɔm be eh, etɔ. E vibubu la, etrɔ gbɔ va aƒe yi ke eva kplɔ mí to egbe me. Meda akpe ɖa Gloria Mɔshi Akɔli yi ke mi kplɔ mí to akpa gbãtɔ me. Akpa evelia le Bradagbe abe ale yi ke mi nyae enea, ya enye be mía xɔ e fire service tɔwo le aƒea me, e dzo tsi srafowo e yi ke me nye dzo ɖeɖe ko wo tsi na ya o gake ezi be ŋkɔa nɔ anyi xoxoxo ta ye o va lɔ̃ nenema yi ke e ADO one. Ɛɛ, Isaac gli ku ele aƒea me nam le ŋdiya yi ke akplɔ mí to egbe ƒe nyameɖeɖe ɖeka eve ɖewo me, ɛɛ, yi ke ne mí, ne metso le zia dzia, míaga ayi agbe wɔa gake wanaa dzi yi ke ne woƒo ga asiekea, míatso le zia dzi na mí. Ɛɛ, so ma age ɖe eɖiɔ dzi eɖiɔ woe zɔ. Yo, ekpe. Ɛɛ, leke weekend a nɔ? Enye long weekend and then leke wonɔ? Ɔ, Malta. Ok so le ɛ ɛ fire service tɔwo gbɔ ɖi nane wofɔ ɖe te le weekend a yi ke akɔ to dzi na mia. Akpe ma gblɔ be le weekend ma dzonyawo ya eɖogo le dzi yi mm. ke weekend ma eka yi dzi pɛpɛpɛ ke menye okay. le eho ɖeka eho zu vɔta ƒe ta nɔƒea ta ɖesiaɖe mm. ya he woyina. Missionnaires katã. Okay.
Uh, ele dzi yi le míaƒe du kple district bubuwo katã me. Mm. Gake ɖe gome akɔ mɔnukpɔkpɔ ya akɔ xɔlɔnu mía nɔvi nukpɔla kple nyaselawo pete be ɖe. Nɔnɔ ka tsɔe be tsi le dzadza. Okay.
Eya ta ele yewoa wɔ ɖe yewoa ɖase le yewo ɖokuiwo. Egɔme mm. nye be ne tsi le dzadza kura hã edzo nya wo ya ɖo go ka yi edzi egɔme be ɣe ma ɣi me wo ɖe ya dziɖegbe ka ŋdi ƒe dzo wo ɖe wo nɔ vava eɖewo ne nye be edzi ke dzo ɖeɖe kura tse la enana be dzo bina ta ne wo me ka ɖase le woƒe nunɔ ame siwo wo ŋu da ɖe aƒe me ɖe a dzo ne nye be wo yie ɖe dɔ me wo o ne yi nya yie ko kpɔ gbɔ be yi tsi nuawo kata gɔme nye be me le aƒea me nɔ ge ne nye be. Enu aɖe adzɔe he wò ŋutɔ àte ŋu aƒu du awɔ naneke o. Ta nenye be wonya le dzodzo le aƒeawo me koa, ne wodze agbagba be yewotsi yewoƒe nuwo. Egblɔ be ne èlé ŋku ɖe leletia me ƒe edzo nyawo ŋua, eva dze abe, e, magblɔ be yevuwo ƒe commercial, ame kewo he woƒe store, ke wonye store, kiosk kple etɔwoa, yawo ƒe. dzo bibiae le ŋgɔ le ɖetia me wu. Evɔ ne ne yi dzi nenema wa kpɔ be ke ekɔ kuxe blibo gbɔ na ame geɖewo. Egɔme nye be store ma wa ya wo dzi ameawo tona hafi kpɔna woƒe gbesiagbe bolo ke le aɖaba ƒoƒo ɖeka eve me ko edzo na gble nunɔamesi mawo. Ke lea ameawo awɔ. aɖu nu. Alea miewɔ awɔ, menye wo dometɔ ɖe sia ɖe hã ɖe ya ŋutɔ ƒe asi tɔ akɔ ga ya wokɔ dze asi egɔme o. Ame aɖewo xɔ lon viviviwo le teƒeteƒewo hafi kɔ le nuawo ƒle. Ke ne dzo akɔ aɖabaƒoƒo ɖeka kɔ akɔ gblẽ nu mawo ɖe, ke ele awɔ axe fe mawɔ. Nenye be nu mawo tɔgbuie dzɔ, nenye bank wòxɔe loo, amewo gbɔ wòxɔe loo, Wo katã wonya nyuie aɖe be teƒea fia, gake ɖeketɔ mekɔ ga kɔ gbɔ o tse gbe o.
Wole xɔ gbe.
Ta maɖe kuku na wò be ɖe míaƒe dziɖegbe kaɖiɔ zazã le ɣeyiɣiawo me ɖe, mídze agbagba ne mígatrɔ asi le ŋuwò. Egɔme nye be ele ku ƒe geɖe he vɛ na amegbetɔ ƒomea. Akpe. Ok, so le akpa kemi, zi geɖea mí de na dzesi be amewo taŋ wo gblɔna be ok, makɔ eh nuka eh TV kɔ da ɖe fiya maga plɔk eke maga plɔk eke so nukawoe nye hatsotso nukawo ƒe hatsotso me wòdze be ne wo plɔk ɖe teƒe ɖeka kple ekawo anɔ teƒe ɖeka me ko akɔ me na mi kpɔe ɖe. Akpe.
Magblɔ be overloading ƒe nya overloading ŋutɔ ema ɖe akpa eve. Ok. Akpa ɖeka ɖe. Nenye be waya ya tututu wòle be nàzã kɔ hehe de wò socket. Mídzɔe be ne èbia lighting la, wozãna one point five millimeter cable na light. Okay. Ke two point five millimeter cable eya wokɔ wɔna míaƒe socket-wo, eya wome mí-plug-na míaƒe fridge kple nuwo ɖe. Okay. Gake nenye be ame ɖe ɖi ega ƒe nya ta wòvazã 1.5 na nuawo katã la, ke nànya zi ɖeka be nenye be èdze TV, fridge kple tiawo plug ɖe 1.5 dzi instead of 2.5 dzi la, efia be èdze nua overload ye ma xoxo. Ke ne wòagava va dzɔ be mítsɔe be eva kɔ extension cord, ne èlé ŋku ɖe extension cord ŋua,

Eye mele be nàɖi xɔme ƒe malɔmalɔ abe xɔme ƒe tu kple xɔme be lolo o ta ne nàhe fridzia mia ɖe gli ŋu o. Fridzia ŋutɔ hã ehea ya kpena nɔ ƒoƒo me. Eya ta ne èlé ŋku ɖe teƒe ya he motoa lea, ne èto fi mi lɔƒo akpɔ be dzoxɔxɔ ɖe elɔna eme. Ta ele be nàkɔ fridge da ɖe teƒe ya xe ya hã eya anɔ lɔ. Eke be ne mɔtoɔ le edɔ wɔ la, ya hã anɔ ya fafe ɖe kpɔ tso gota kple susu be ato nɔ anyi didi, magblẽ o, ma, ma, abolo hã o. Gake wòe ma tutu wò fridge kakaka kɔ mia ɖe egli ŋgɔ be xɔwɔme melolo. Ke kakae be ànya la, ne Mawu vɔ̃ wo nu ɖe, ya moto atɔ. Egɔme be overheating la ana be wòagblẽ. Ke ne Mawu mevɔ̃ wo nu o, ya anye dzo henɔ dzɔdzɔ. Ta ele be míadze agbagba alé ŋku ɖe eŋu be míaƒe fridgewo la nenɔ teƒe ya wɔxɛ, eya anɔ lɔ. Nenye fesre, window to lɔƒo, ne eƒo window ko ke eya le xɔa me va, eya hã akpɔ ya la, ade mía dzi be míatee ɖe teƒe ya xe ya hã makpɔ ya ɖeke o keke abe anya ke bi tɔ dzo nu ta magblɔ be wova loading koŋ ɖe ehatsotso mawo me o le mi me ka kpɔ doɔ le socket extension cord eo be o edo sɔgbɔ eya ta mato plug nuawo ɖe ŋu za o me plug yi ko ke me veo nu akpɔ be extension cord ɖe ne ƒle ma didi o ko ke gble. na didi o, ke gbele, ke wò be, a, nu ya wɔ la, nua menyo o. Vɔ wò ŋutɔe mele nua ƒe ŋusẽ agba, e, agba ya he wòa tsɔa, ewɔe le agba kpekpe ne. Eya na be sɛ̃ ko ke gbele, sɛ̃ koe gbele ta. Ma ɖe kuku be ne mi yɛ ɖe extension cord ɔ ƒleƒea, ne mi le ŋku ɖe eŋu akpɔ ɖa be eya ƒle mi le ɖe, nuka mia va zẽ na? Nu ya wo le mia se le aƒeme ɖe? Woƒe kpekpeme ɖe kpekpeme kae hafi míanɔ extension cord aɖewo ƒe le? Meka ɖe edzi be nenye be èyi store me he wònye electrician ye ɖo teƒeɛ heɖe nu me nɛ be o, yidi be yeaƒle extension cord, yeava kɔ plɔk na nu ya ale alo eya ale, aɖe eme na wò be o, kɔ ya alo kɔ ya. Gake ne èva tɔ ɖe mɔto ko he ame ɖewo kɔ ɖewo da ɖe wheelbarrow ƒe tɔmiwo dzi ko ƒle ɖe koe dzo.

Ne yi dzi ne battery run down ɖe. Plug ya charger ya le fi mi ko. No ma o katã. Ega va kɔ de mi. Eka ko va de mi.
Ta ko ne mi o katã la ele no gbele. Mi a jaga gba le nku de wo. Be ma na jo. Ana bibi kaba kaba le mi aba ko mo. Akpe. Mm.
So ne ma a do to we nyu de yin. Efia be eh, ne maybe eh, ti, eh, fridge la e take na.

Ele dziɖegbe ka nɛ ƒe agbɔsɔsɔ ya he wòahe. Wòazã, ya. Ok. Ne ekɔ wò iron, dziɖegbe ka nɛ ƒe agbɔsɔsɔ ya he ya hã he na woŋlɔe ɖe edzi. Ok. Ne ekɔ heater, dziɖegbe ka nɛ ƒe agbɔsɔsɔ ya he ya hã he na woŋlɔe ɖe edzi. Ke ne eƒo ƒu wo katã ƒe agbɔsɔsɔ ya alo eƒo, etotal wa, akpɔ wo katã ƒe agbɔsɔsɔ. Ke ne èva kɔ wò extension cord, dziɖegbekaɖi ƒe agbɔsɔsɔea heya hã ate ŋu atsɔa, woŋlɔe ɖe edzi.
Eya ta ne èkpɔ eƒe ŋusẽ ya hele si hewɔ nu mawo katã hele wò hã si màte ŋu tsɔ o koa, mègaplɔki ɖe edzi o. Ne èkpɔ be ɖeka aɖe ate ŋu tsɔ eya la, ke plɔk eya. Nenye be èwɔ nua vɔe hena hagbɔ plɔk bubu, gake ne ƒoƒuwo katã nɛ la, ao. Ɖo go la be aku tsi ɖe thirty four bucket me. Axɔ na three years vi be netsɔ. Mate ŋu atsɔ o. Ne etsɔe ko ele be nedze anyi, ke tsia vete gbloo. Sigbe lɔƒo dziɖegbekaɖi hã tɔ le eme. Ne nua me tɔ le tsɔtsɔgbo xee force kɔe ɖe edzia, ke ena be dzo. ɖa dze aƒeɖa me, ke ɣeyiɣi gbogbo ya ahae gblẽ. Xexewo ƒe le nunɔamesi mawo katã la le aɖabaƒoƒo ɖeka me ko, ke enua katã egblẽ ema ta míadze agbagba alé ŋku ɖe míaƒe nuwɔnawo ŋu. Oh, ok.
E, ena míenya be fiase viviviwo me, baby kiɔsiwo me kple etɔwo ya edzo le bibi le ŋkeke etsidzeaŋɔli yawo me. Aha, so medi mabia kpoe ɖe be aɖaŋuɖoɖo kae li na fiaseɖolawoe alo ame yiwo ke he le kiosk yawo me kple susu be woata awɔe be womana edzo abi woƒe fiase o? Akpe.
Magblɔ be dzo yawo he le dzɔdzɔ ɖe efiase me. Wo dometɔ aɖewo la, etso dziɖegbekaɖi ƒe fault ɖewo gbɔ. Okay.
Eyata anyo Nenye be èbia ahe ka ɖe wò fiasewo mea, nàdi ame ya henya dɔ ŋu nyuie he Isijitɔwo woda asi ɖe edzi be wò ame ya enyo awɔ dɔ na wò.
Eye nenye be amee gbɔ dɔwɔƒe he wòna wò be ekaya ekaya yɔwoe hiã na dɔ ɖe, mèkaɖi ga ŋu o. Egɔme be edɔ. wɔna gbɔwo gbɔna. Ke ne va le egawo ta me bu ya nu ya wɔxɔ wòhiã be nenɔ teƒeɛ, meto le teƒeɛ oa, ke nànya be ye fukpekpee gbɔ dzodzro zu gbe. Ta ele be míadze agbagba adi le trsia nyuie be ne he ka ɖe míaƒe teƒeɛwo na mí kple susu be nenye be nane ado ta ɖa la, e ma a ɖe fu a be e le amie ma zã wɔ ya a do doe a kɔ wɔ dɔ na wo eye ma a didi o ko ke e dzo a bi wo nuwo la a ɖe fu. E kpɔ be ne e le ŋku ɖe fiasea wo hã a kpɔ be e le wo hiã be wo a le be na woƒe kawo. Eɖewo ne e ɖe ŋku ɖe wo ne e kpɔ le ka wo le yame, exɔ godo kple tɔ ma wo katã la Ɛɛ, woƒe ga tsɔ ɖekɛ le mo. Ame ɖewo tɔ kpoe nye be ne yi nya yi nuwɔdzraƒe henya ʋu stock o. Evɔ wome ga kpɔ vovo be ɖe yewoa tsa yewoƒe fiaseawo godo va kpɔ be nukawoe le fimi xe me nyo be ne nɔ fima o. Woa dzre ɖo.
Teƒe ɖewo a kpɔ be curtain, ɛɛ, zikpui gbegblẽwoe, ekplɔ gbegblẽwo wo pack wo kɔ da ɖe anyi. Nu mawo katã enye dzo ƒe nuɖuɖuwo. Eya ta nenye be nanewo mehiã be woanɔ kufiase me o, kpɔgbɔ be yi kɔɔ do le eme ade mía katã dzi. Ok, ke ne wòzu be fiase vivi mawoa, wohiã extinguisher alo womehiã extinguisher o, nu ka woawɔ ne incase edzo Kpata mawo doa ɖoɖo kawo woawɔ ɖe wo ɖokuiwo ŋu kple susu be woasave wo ɖokuiwo gbã hafi anɔ nu bubuwo save? Akpe.
Megblɔ be extinguisher koŋ ɖe ehiã na ame sia ame.
Aƒeme, fiase, teƒe ɖe sia ɖe ehiã. Egɔme nye be dzo ɖe sia ɖe xe abia edzi egɔme vii si ke extinguisher ato ŋuti. Gake nenye be egbe, meza, extinguish, alo evɔ, esi dzo le dzoa gbɔ, ke nu mawoe ava zu edzo gã, ke ana wò nunɔamesiwo agblẽ. Eye dzo mawo tɔgbi ke nye dziɖegbe kaɖi dzo. Zi geɖe mía ame geɖewo míbuna be etsi ko wokɔ tsina dzo. Eya ta ne nua dzɔ sigbe ko agblɔ be yeaɖa tsikuku ɖe eme. Evɔ tsi ƒe agbɔsɔsɔ ma ko wòle be nàzã. Hafi nu ma atsia, ɖewohĩ metɔ ɖe tsia kpɔ gbegbe gɔme be fiase me.
Ta anyo nenye be extinguisher le o si. Ne nua nya dze gɔme ko, ekɔe ku kpoo, edzo matsi. Ne dzoa tsim, egbugbɔ ayɔ electrician be le ye adzɔ. Ta vava lé ŋku ɖe nye nuawo ŋu nam kpɔ be nu kae na be edzo ya bi. Vɔ nenye be wòzu be dziɖegbe ka ɖi xe eva le tsi zã be yikɔ le tsi ya, Eme nya wɔ ko ke electricity a le egɔ me wo kple tsi la wo wɔna ɖeka paa evɔ le xe a tsi dzi be le dzo tsi gbe ta susu wo kɔna be gba yi nɔ gbe be ɖe ele be ne ya dzi me yi suis bɔ mɔ evɔ ne le ŋku ɖe fiase vivivi ya xe eɖo wo katã wo le mɔ to a be atɔ a de a dre ɖe teƒe ɖeka. Ɖewoahi menstrues ɖeka koe le wo katã si. Okay.
Ta teƒe ma tututu he menstrues ma le ne ate ŋu de dzesi aƒu du be yia atsi ƒe gbɔ hafi ne ava va meet edzo ƒuƒu la, ɖewoahi egbɔ didi kaka hafi aɖo fimi ko ke enu bubu gblẽ ta. Míadze agbagba alé ŋku ɖe. Ele mikɔ le wairi nɔ owɔ wu kple susu be edzɔ ma nɔ nugblẽ be miaka nɔ a gbogbo aka nɔ megbe megbe yi o. Ok. Megbe.
Le tsi dzaŋɔlia e na mi nya do ŋgɔ be menye edzo ko yo tsi na o. So le tsi dzaŋɔli ya ɖe a aɖaŋu ka li na kɔ na edzo a dza ku ɖe le yi ke xe ne tsi do gã ɖe xe xa ɖe afi ɖe la le yi ke wa kɔ zɔ be e. Etsie ma le wo alo nane si gbe o. Ya. Akpe.
Megblɔ be le ɣeyiɣia mea, etsi le dzadza paa eye mía katã ne míele TV-wo gbɔa, míele kpɔ ale tsie ɖo wokɔ le. Mate ŋu agblɔ be yi nya tsiƒu tatsi mawo tɔgbi hele yiyi si gbe le gɔta me, to, atiwo me, xɔwo kple numawo, agblɔ be ya yi nya ƒuƒu, ya yi fi mi. Eɖewo ɖe menya o ko exɔ ɖe atɔ mu ƒo dzi loo. Nu ɖe sia ɖe atɔ ati atɔ ŋu dze wo dzi. Nu sia nu atɔ ŋu adzɔ. Eya ta maɖe kuku na mía nɔvi toɖolawo kple nukpɔlawo pɛtɛ be ɖe menye be wole zɔzɔ hea ye wokpɔ be etsi xe mɔ hetsiɛ be akɔ dzi wu woƒe kolinua ne womegatɔ mu o.
Because ne be àsẽ ŋkume be yeato tsi mawo tɔgbi mea, ne mèkpɔna ɖo ele hwe ge. Eye mía nɔvi ʋukulawo hã no se. Ne enye be tsi ele yim agblɔ be o masẽ ŋkume maku ʋua to me. Ne mènya eya o ko tsia he wò de gɔta me. Eye èkpɔ be zi geɖe ne tsia ɖo wole dzadza sigbe menye ɣeyiɣi ɖe sia ɖe ɖe yeaxɔ tsia light o alo dziɖegbekaɖiɛ tsia ƒe. eh, kaɖiwo na mí o. Okay. Eya ta nenye be kaɖi mawo mele tsitsi o, ya tsi mawo tɔgbi ɖɔ ɖe teƒeteƒewo ge ɖe xɔwo me xe ɖomahi ame ɖewo ƒe sɔketiwo me tsi ge ɖe ne menya wɔwɔ xe bia ge ɖe xɔ mawo tɔgbi me ko ke etsi yiwo hã le ge. Mm. Ta nenye be mí de dzesi be etsi ge ɖe teƒe ɖe koa, mí dze agbagba mí dzi teƒe ya xe mía nɔ xe míaƒe agbe. anɔ dedie. Mi meganɔ nunɔamesiwo wum bu o. Ame ɖewo wobuɔ nunɔamesiwo be, O, tsi he nye nu ya yina. Ma, ma zɔ ma, ma ɖe. Eɖewo kaka biɔ anya keke wò ŋutɔ hã eyi va ku. Enuɔ ŋutɔ hã etsia le tsɔ dzoe gbi. Ke efu kpekpewo katã eva zu dzodzro. Ta mía dze agbagba alé ŋku ɖe míaƒe nɔnɔme ɖewo ŋu kple susu be nenye be ɖe yie teƒe ɖe. etsi ɖɔ ɖe mɔwo me ko kpoo. Menye vɔvɔ̃nyae nye nya ma o, mm. be nànɔ agbe. Ele vevie wu akpe. Ok, ke mana nana mí woƒe nyataƒonya ne míakɔ egbetɔ kɔ se ɖe fi ye. Akpe.
Eh, magblɔ be ne nyaselawo wole to ɖoa, edzo menye pepe me ko wòbina o. Ebina le tsidzaŋɔli ɣeyiɣiwo me tse. Kaka ko womi ta le dzo. Kaka ko womi swiss le dzo. Fima lɔƒo wo dzo akpa gã dzia be yeadze egɔme to. Ke mi ne dzɔ sigbe ko woyɔ na mi. Gake ne mi me ka zã ɣeyiɣia o ɖe, akɔ nɔ false alarm alo ayɔ ko be dzo le bibi le fi he miaƒu du dzi ava ɖo teƒea ko he naneke. manɔ dzi yi oa, made mia dzi o. Egɔme nye be mía katã mínya ale aminyawo le fifia. Aku ŋu be yi ɖe dzotsiƒe menye ega míxɔna o. Eye ame geɖewo ɖe, ne nuwo dzɔ, womayɔ fire service tɔwo kaba o. Yewo ŋutɔwo woanɔ woƒe agbagba dzem be yewoase ŋku me be yewoatsi dzoa. Ne owuwo vɔa, ke wova dze mía yɔ. Eye ne míva ɖo ne nuwo gblẽ ke wobe hee, ame ɖewo womase egɔme o, woagblɔ be, Enu ya dze egɔme xoxoxo, wole Farisitɔwo yɔa wo gbe. Vɔ nu geɖewo amiwo ŋutɔ wonɔ woƒe agbagba dze. Womadze egɔme ɖe ayɔ mí ɖe hafi yewo ŋutɔ woanɔ agbagba adze o. Woanɔ agbagba adze kaka va se ɖe esime ne nuwo wu wo vɔ hafi yewo woava nɔ mía yɔ. Evɔ dɔ menye be ɖe míle wɔ ge ɖe axɔ ga ya agblɔ be ɖe. ega mele yi si o ta, matɔ makpɔ ɖa be nye ŋutɔ mate ŋu tsii ɖa o. Edɔ ta dziɖuɖu le xexe na mí. Ya fifia nu ka ta nua anɔ dɔdɔ ɖe wò dzi agblɔ be yemayɔ amewo woava wɔ dɔ na yewo, ye ŋutɔ ya anɔ ye nu wɔm eye ne le ewɔm dzi enuawo va gblẽ? Ɖe mayi ɖe yɔ mí kaba eye míeƒu du va ɖoa? Enuawo magblẽ aɖo fi mí le ƒoƒo o ɖo hafi míawo míava ɖo o. Ta ne nua dze egɔme ko, nɔ dze agbagba be ne yewɔ mí kaba. kple susu be míava nya ƒã na woe.
Akpe. Ok, akpe e medo akpe na mi e nukpɔlawo kple nyaselawo e miɖo dze kple ADO one e Isaac e Gliku e ya ekplɔ mi to egbe ƒe e e fire service tɔwo ƒe e nyawo nu so e míava xɔ dometsotso kpui ɖe ne mi trɔ gbɔa míagava yi agbe ŋu agake wɔna dzi na mi ke Gloria Mawshi Akɔli kple Etɔ nam azi ava nɔ aƒea me kple susu be míakplɔ mi to egbe ƒe nyameɖuɖu mamlɛatɔ me yi ke, ne Mawu lɔ̃a, le yawuɖagbea míaxɔ MC le aƒea me yi ke nye Honourable Divine Bawson anɔ aƒea me na mí le yawuɖagbe. So maxɔ dɔmedzodzokpui ɖe matrɔ gbɔ.